Җанкисәгем, әниең әле шатланып үлә торгандыр, менә минем сыман киленгә тап булганыңа, менә минем сыман бер, бер дә өйләнмәгән малаена, минем сыман килен эләксен дә, шатлыктан үләрсең, шулай бит. Нур театры коллективы чыгышын семберләр һәрчак көтеп алалар. Хәтта быелгы чикләүләргә дә карамастан, тамашачы зал тутырып килгән. Җәмиләнең

Татар драматургиясе классиклары пьесаларын да сәхнәләштерергә ярата. Гади спектакльләрне сайламыйм. Катлаулыракны, менә халыкка гыйбрәт бирә торганны, балаларга үрнәк алыр өчен шундый тәрбияли торган спектакльләрне сайлыйм. Аннан соң инде артистларыбызның холкына, характерларына туры килә торган рольләрне дә сайларга туры килә.
Сыерымнан котылдым. Нәрсә?
Саттым. Зуйкамнамы?
Син, әти, без бит инде килешкән идек. Тереләй суйдылар. Ә күр инде нишләтергә тиңне. Бүген Нур театры тамашачыларга үзләренең беренче спектаклен, Әминә Яхинаның Аккошым минем спектаклен тәкъдим итә. Коллектив та, театр оешкан көннән бирле үзгәрешсез. Шәһәрнең танылган үзешчән сәнгать остасы Гөлинә Җаббарова бүген үзенең уникенче ролен башкара. Төрле рольләр булды. Яшь кыз роле дә уйналды, э, хатын, э, эле өлкән, өлкән яшьтә хатын кыз ролен дә уйнап алдым инде. Ә, менә шундый усал кеше белән дә усал кеше булып та уйнадым, бик добрый, э, бик э, добрый кеше булып та уйнадым инде. Төрле, төрле рольләрдә уйнарга туры килә. Ирле-хатынлы Фирая һәм Әнвәр Шәйхетдиновлар да, Сембер сәхнәсе йолдызлары. Бер генә спектакль дә алар катнашыннан башка узмый. Монда килгәч бит инде авыруларыбыз да юкка чыга, дөнья мәшәкатьләрен дә онытабыз. Өйдә бит диванда уйлап кына утырсаң, аяк-куллар да сыздый икән, дип уйлап куярга да була. Ә болай, ничектер сизмичә өзеп китә. Ошый безгә театр, ошый. Рәхәтләнеп уйныйбыз, ял итәбез. Бик күңелле театр, әйбәт. Бик ошый миңа театр. Көннәдә ни өчен? Бердән бер улымны себер газәтенә тыгылмаган, тыгылмаган җирен дип күтәрәләр сине!
Чуашстанның Батыр районы Татар Сыгыты авылында туып үскән Мәүлет Шәрәфетдинов, сәхнә ветераны. Ул беренче тапкыр зур авыл сәхнәсенә дүртенче сыйныфта укыганда менә. Шулкадәр үз илемдә дигән җырны башкардым. Халык бик каршы алды. Әле дә һаман да шуны авылда сорыйлар, шул җырымны. Юк инде, Файрулла ага. Нәрсә юк?
Хәзерге җимеш минеке, шулай инде җимеш. Шулай, җан кисәгем.
Киләсе җомгага Гөлҗамал апа белән икегезне туебызга чакырабыз. Эх, баҗый! Үзешчән театрда катнашучылар, алар бер үк вакытта артист та, сәхнә эшчесе дә, кием тегүче дә, декорация ясаучы да бит әле. Үз кулларыбыз белән ясыйбыз күбесе әйберләрне. Минем инде теге үземнең мастерскоем бар. Тоже менә рәшәткәләрне ясап әйбәт кенә күрсәтеп менә бу рамнарны тырышып тырышып шулай бергә Әнвәр абыем бик менә безгә булыша. Үзе безнең кулда пычкы, балта, отвертка, шуруповертлар барысы да рәхәтләнеп эшлибез. Менә шунда галстукта тагып җибәрәбез дә җитәкләшеп кенә ЗАГСка барырбыз. Нәрсә?
Ә бу көннәрдә Нур театры озакламый Ульянскида узачак Бари Тарханов исемендәге төбәк-ара татар үзешчән театрлар фестиваленә әзерләнә. Аңа әзерлек барышында алар Татарстанның һәм Чуашстанның татар авылларында да чыгыш ясарга ниятли. Ульянскидан Рәмис Сафин Татарлар.